tambo ipinde nepasi push it closer andika right uh, makita sei futi because i don't want you guys to don't worry yeah you can yeah you can do that thank you makangwara nti mose maakuziva kuti zvinhu zvokonaitwa sei zvanditi munomira mira fani okay let me do this ndoda kuti dho iro rivharwe so dzisatambo nepasi kuti pose kusati mutsise volume yetv mbichana mutsise volume yetv mbichana thank you guys thank you for that right regai nditange nekumhorosa vanhu vemusha uno makadii eh, ndingati nasa ndisikuda kutombopedza nguva because ndine nyaya dzakapfanyana kudai atikuda kupedza nguva vana vehanzvadzi ndandambobuda ndaimboendawo kwandaa ndaenda ndadzoka pane nyaya dzakawanda dziri kuda kuti vana vehanzvadzi vabatsirike hi lisa how are you lisa how are you how are you everyone here florence simbiso perpetual millimel uh, nolin ncobo uh, hazvi uh, I, i don't want to talk too much ndikuda mukadzi wekuroora flex chris okay and dai waimboziva hako flex chris vakadzi vanouya muinbox mangu vachida varume vekuroora ndakutotya inini kutaura chokwadi kuti who is going to marry anoroora ndine vakadzi vamwe vacho vanhu vakatodzidza zvakanyatsonakanaka vamwe vacho vane cash vamwewo havanawo vamwe vanayo zvinongosiyana siyana zvese zviva zvishandi chinoshanda rudo handiti hazvisizvo here veduwe chinoshanda chii rudo but i wish i could find vanhu vari pachokwadi eh, vari kuda kuroora because haiva vakadzi varipo a ah, vakadzi ndotinavo palist vakadzi varipo but varume manje ndinototya kana kutoti nditoti munhu tingangoita zvedu zvemafanisi zvekuda kungotambawo zvedu eh, but varume chaivo chaivo nandisi kuziva kwavari kuwanikwa saka it becomes very problematic kuti ndingosundira vana vevanhu kumunhu wandisingazivi zvakandiomera veduwe we are talking of marriage here we are talking of relationship ah, ndinonzwa hana yangu ichirova kuti hey let's share this thing let's share this life e, tichitaura kudai takamirira kuti titio ndinotya yesikani kudzai mumvuri miracle maive boys proverbs tindo perpetual tarisai happiness muzangoma winet chimoa ndinotya ini kungosundira vana vevanhu vanhukadzi vese vakandiinboxa muchiti muri kuda varume vekuroorwa navo eh, regai ndimbotsvaka varume vacho because vari kunetsa kuwana to be very honest with you i cannot just kungosundira sundira vana vevanhu ndichingosundira ndichingosundira ndichingosundira yes kani grace tasiyana evelyn shapala kerinabadza grace tasiyana ikaturura tino brin tino brin i was thinking about you this afternoon ndichitoti ari kupi ways tino it's been a long time honestly i was thinking about you this afternoon ndichitobva ngu kutown uku tino brian haasiri munhukadzi munhurume ska mungazoti tete vakutofungana nevakadzi vevanhu pano is a gentleman very good gentleman amanda nonkaye sibanda fochu ain mazi whatsapp tine nyaya tinayo panapa e, pane mukadzi ari kuchema wachiti veduweka ah, inini nyaya dzechihure ndanyanya kudzitonga panapa nyaya dzechihure i think ndatova expert ndatova neexperience yekutonga nyaya dzechihure idzi ah, ndaachamangwiza zvino tinonga tichingotonga nyaya dzechihure tichifunga kuti vanhu vacho vachadzora tsvimbo mujolo the pandemic zviri kungoramba zvichingoenderera zvichingoenderera atisiuda kutombonyatso kuti vakunetsa kuti ah, meno nyaya dzacho dzechihure dziri kuwanda idzi vedwe regai ndi regai ndione kuti zvakamira sei uye ari kunetswawo nei e, because ndaandakuona sokuti anga akuti kwanza hanzi e, ndinombofunga iri kupi meseji yanyora hanzi ndanyora meseji hanzi ininika teteka ndopindwa ndo, tete ndombopindwa ndo meseji yainya kundishungurudza panyaya yake tete ndombopindwa nemoya nemoyo usiwo because of pain ndombofunga kumukacha kacha nedemo tete please i need advice joshua ari kuda advice yekuti tete inini ka chihure chine murume wangu ndinombofunga kubatwa nemweya usiriwo zvekuti pamwe pacho ndombofunga kumukacha kacha nedemo Kuda kuti demo ririmo mumba mumba memwana wanzadzungu. Ndizvo zvichatotanga kutomubvunza kuti mumba menyu mune demo here? E, kana ririmo demo because hatichadi nyaya dzema abuse idzo dzidzi dzokuti tinonzwa shoko rakadaro rokuti ndinombofunga nokuti what the heart think what the heart thinketh thinketh the mouth speaks ndine nyaya yandiinayo imwe yandanichitodhila yakaitika kupretoria last week tichikutofambira nyaya dzacho dzemurume akati kumukadzi e, ndakarota wandihurira ndikakushonyorora ukafa mukadzi ndokubva ati iye aiwa dzingori hope saka inini zvese zvinotorwa nemuromo wemunhu ndakutozvitora serious handichadi zvekuti kwanzi haa kungotaurawo ini pandiri pano hakusina chekuronza kungotaurawo aiwa handichadi izvozvo because message iyi yanyorwa nemwana wanzvadzi yange yoti kwanzi Tete ndinombopindwa nemoyo usiwo because of pain. Tete ndofunga kumukachakacha nedemo. Please, I need advice. Milimil, eh, gandibofonera Lisa. Milimil, eh, todawo ma expect. Do we have tisandafonera kuna? Do we have any experts here? Yeah? vanoziva the meaning of words nonoza wapuke i think she knows a lot about eh, zvinotaurwa nevanhu zvinorevei eh, eh, do we have any psychologists here or any counselors or pastors toda kungobvunza nyaya iyoiyo kuti zvino kana munhu aakuti ndinombofunga kumukachakacha nedemo okay kana tisati tatanga kutsvaka maexperts regetinso zvakamira sei tisati tatadza rega timbonzwa nyaya yake tisati tatanga kufondera maexperts uh, behavioral experts i know we have got so many behavioral experts gatimufonere tinzo kuti yakamira senyaya yake right Alo. Esi mwana wanzvadzi yangu uri sei? Mushe mushe muri sated. Eh cho ndaiona message yako iyo yauri kuti iwewe uri kushungurudzika nechihure chababa. Eh eh tete zvanda ndashungurudzika pa ende it's too much because now apa ndakazvitakura apa stress. Oh.

last year so so last year pandakazvibata andobva iye aramba akati haa munhu andidi munhu inini andimuziye munhu angofona inhamba dzarasika ndimukona so apa last last month iyi kutanga kwajuly ndangosuspecta mhani kuti he uyu munhu pane something something is wrong ndobva ndazohandisangu munhu wanobata bata foni ndobva ndabata foni munhu wo ah, ndoona mameseji ayo Mamessage mukadzi wayo aari kusenda mamessage ko ko munhu uyu ndiye munhu wayo wakutara futi so handina kubvunza manje ipapo ndati aregai ndimbomira ndione kuti zvino zviri kusvika kupi zvinhu izvi Mm, this week iyi manje manje kubva ndazokusenderai message papa Ah, ndona vari kutaura vese Nda- ndomu- ndomubvunza kuti koiwe munhu uyu wakatadza kuda mari mai tikanetsana zvisingaite ndeiwe you promised kuti alright ngatitei umwe mwana inini izvi ndakasiya but now inini ndine nhumbu stress iwe uri kuita zvinhu zvakadai haana kana kupindura ndaingotaura hangu ndiri ndega but haana kupindura akaramba akanyarara so apa nhasi those zvinhu zvokuti zvanga zvichindidya ndichiti every time but zveshuwa Zveshuwa abva anyarara ndati nhasi regai ndimubvunze futi because pain haina kupera. Ah nhasi ndomubvunza tete ko nhai nhai baba mwana ko munhu uyu wakati hanzi munhu uyu hamuda mani ende hapana chiri kuitika but munhu uyu hona mameseji aya ari mufoni yako abva hanzi ndiye yaka ndiye yakacreata story yako iri mufoni mangu tete hanzi ndiye wakacreata story iri mufoni mangu

Hello. Vari pa online muri sei? Okay, it's fine. Vadona. Okay, saka i, i, saka okay, mane ngo ngatimbodzoka kumashure. Mune nguva yakareba sei muchi mune mune murume uyu? Kane mese yes, mese nemamwe makoni. Vana mune vangani? Tine vana two. Uyu ndewe chitiri uyu.

Ah, chazoita kuti nditye wona mwana wanzodzi yangu chazoita kuti nditye ndechekuti wazonge woti iwe pameseji apo unombofunga kumukachakacha nedemo ndo zvandivhunditsa kuti ah, ah, mumba mune demo hamuna demo tete but munoona kana kana like now ari kubasa so handiti eh. Inini kana ndabudawo makuseni ndikabudawo makuseni ndikaendawo kubasa kwandee ndichiendawo ndopandadzoka pamvana ndikangodzoka pamvana pa pain yaye haiperi haiperi akasvika pamvana pa ndikamutarisa tete nene pain inobata pasi pasi pemoyo tete pasi pasi pemoyo pain pain yacho is too much tete iyi pain ndeyekuti iyi uri kuchitwa nemurume waunoda handiti Hey, mu- murume uyu tete munoona tete nemurume uyu taka- takasvodanana kudhara Ah, Tee said kuti hapana munhu wekuti anga ane hapana kana chatatiinacho tete now taane mota tavaka musha Mm, everything is fine ati munoona but iye ndozvaakutanga akutanga futi ku- akutanga futi kuchita apa now ndinoona nhumbu futi
I- i- i- i- uyu but kuroora akaroora zvake
pachimbonditaurira iye e, mukufunga kwako sei achikuchita murume uyu iwe uine pamiri kudaro apa bonde uchimupa futi ah, kuchitako inini handizivi because haana like uyu munhu yavanoitanga kudanana ndine pamuri yes vaka vakadanana ndanga ndisina kwamuviri ipapo Mm. so vanhu vanga vasina zva- maonero andiri kuita vanhu vanga vasina kutogera vastokwa kuti vaka- vakambostokwa from pavakatanga kudanana pada vanetsana Mm. kungoti ii munhu anga risingazvibati chete but zvinhu zvanga zvakatoitika kubva kudhara ngosaingoitika Yes.
yes
so inini kuti reason ndizive kuti reason yacho iri papi u handizivi kuti reason yacho inini reason yacho ndatadza kuiziva because bonde tinotoitawo tiri bonde tinotoitawo ende ah, ave anono tete pangu kuti imari yawanda mari yawanda mumba Hameno kuti imari yawanda but tete kana mahora ekutoti maybe hayo imari inonzi yawanda munhu like mai ndikati ahora iti vana vari vanotengerwa hembe anoti haana mari like ipapapa chimwe zvinondirwadza ndakatoti havana vari vatengerwa ma izvezvi kwaane chando vari vatengerwa sadza aa mari hapana tikuda kutsaya kuseva hanimukona

2500 ende munoona kuno uku kwatikugara tikugara tine vana vandataura kune vana two vadiki tinogara two rooms ndikati ngatibudei tino even kutsvaga inonzi chiko titsvage space yekuti space yakavhurika because uyu mwana uno akura mm. haa mari hapana mm.

saka chinditaurira kuti uyu mukadzi uyu girlfriend uyu mari dzaanokumbira dzakanyanya kukurisa mwana wanzvadzi yangu mari dzaari kukumbira dzakanyanya kukurisa mari dzaari kukumbira dai anga achikumbirawo kana ma 150 kana ma 200 2000 andini tete mabrazilian uzivayaanoita kuma 1.8

apacho pane pachida kuti timbofonera baba o timbobvunza kuti chiiko chaicho chaicho chamuri kushayiwa pana mhama but hatoza zvinonetsa eh, zvinonetsa munematete zvinonetsa I'm confused zvinonetsa ende ende ari ari rude munhu here aiti ndakamu munhu omubvunza nditi ko shamari ukuitira izvinhu izvi ende ndakatombonyarara ndati ah, Then andidi then nditomusiya ndione kuti zveshuwa ndomubvunza kuti ko zvisinei zvakadai so muri kundozviitirei sezvo inini akati hanzi haa inini zvandasiya handiti Mm. haana kana kupindira haana kana kupindira one word haana ndobva ndamusiya because apa ndakati kana kaita stress kudai nditomusiya haa ndamusiya nhasi nakuseni Mm. so vana vabuda eli vachienda kuchikoro ndati arigai ndimubvunze ndomubvunza kuti ye

arimo mameseji aya mufoni make because kandakamubvunza paonline kuti okay munhu uyu andibata haana kuabvisa abva asiya arimo mameseji aya ndoti okay iwewe o mamessages ese arimo mufoni munhu achikumbira mari eh, zvese mameseji ese aya muchitaura nyaya

vanofunga kuti kana i, kana mukadzi akaita pamuviri dzadambuka ndosaka uchiona tichiitira zvese zvaari kuita izvi ko iwe eh, chimbonditaurira ndianizvo chimbonditaurira something ini ndinoti kana ndikaenda kunoshava zviya ndikaenda kunosevenza zvandinenge ndashava ndinouya ndosarenda kumukadzi amen mumba menyu momu amuzivani here kuti unoshava mari yakati uyu unoshava mari yakati unohora mari yakati
ipapo manje mu- mu- tete mu- murume wangu anozvishanda handiti Mm. so nhasi anogona kuita basa re anogona kunomhezha onoita kana kuti basa re basa rake rine mari onoita basa kana kuti ten thousand Mm, ku- kuswera mangwana achanomhezha rimwe oita mari yakati saka dzimwe dzacho handizivi because anogona kufonerwa ari mubasa otonzi akwaita basa iri wotosvika wotomhezha basa reya wokukonesa wobva waita wobva wabhadhara

but inzwa but inzwa mwana wanzvadzi yangu mwari vanokuda kana uchida kutoziva kuti murume wako une mari yakawanda sei kana wanga wasingazivi kana uchida kuziva kuti murume wako une mari yakawanda sei tarira mari dzaanokumbirwa ana magerofriend

ndo ndo ndo maybe ndo mari inenge yashanda because iyeyo inenge iri straight muaccount hapana ambosenderi vanhu muaccount zvekuti atora mari muaccount osenda ayo yecash ish yecash ish ndokuti haanzi izoshanda mari yerumu beta titoenda kumusha tonoita zvinhu zvakati zvakati zvakati ndokuti a tiri pano tiri kuplanawo zvinhu zvekuti tiri kuplanawo future yevana kuita zvinhu ndokuti ha musi panoba
ko mukadzi uyo wakamudii kumubvunza
Ah, tete ndobvunza ndichiti chii manje ah, pakaoma inoona mwana wazvadzi yangu i just want to be very honest with you e... wauya kutsvaga rubatsiro kuna tete vako handiti e... ndafarira kuti waudza murume wako zvisiri kukufadza ende haana chaakudavira nacho eh, asi ini ndinoda kuti eh, dzikama eh. dzikama zvako ndakatarisa nhau yokuti mm. une pamuviri ende eh, eh. murume wako uyu nyange dai ukapidiguka pamuviri penda kumusana musana woenda pamuviri uri kunatsa kungoona kuti maitiro aari kuita ndo aari kuda kuita saka ini ndinongoona kungoti advice yandingakupa ndeyekuti ramba uchitaura nemurume wako kwama chimbotitaurira makare kare pamaidanana zvaifamba sei ah, pataidanana zvinhu zvanga zviri right tete patanga tisina mari zvinhu zvanga zviri right mm.

So vanhu ava vakasangana namukoma Christmas vaenda kumusha kwake ndobva vanosangana haa vanike munhu ane zimota zvienderi ndobva vakanosangana ende chinoinzwa chinzwa
chinzwa manje chinonyanyobwadza ndechekuti motikari yacho kazhinji kacho anenge asina kuitonga asina kuitenga yeega
exactly motikari yacho anenge asina kuitenga ega eh, motikari yacho dzimwe nguva ndiwe unenge waka nyange usina kuisa mari yakawanda but kuti ivepo ndiwe imba ndiwe simba rako ndorotorwa simba rako rotorwa kundohurehwa naro munoona tete patakasangana mabvunzira maita kuti makasangana sei Hey. patakasangana kudhara takatosangana ndichangobva kuchikoro ndisati atobenda kucollege ha ndobva tasangana tikadanana two years ha ndobva ndatizvira vabereki vake vakashaya so mm. taigara namainini zvekungoti pandakatizira inini ndakanotizira kumba kwamainini mm. ofici yaigara kunoku kuchotoi kunoku ndobva namutizira kumba kwamainini vairai Tainge tiri ba eh, anogara kwamainini yangu ndokuti ndakagara two months ndobva ndatouya kunoku kutembeki kunoku Mm. ndobva ndatozodzoka kumusha ndobva ano- ano- anoroora anorora tai tikaenda kumusha tainoti holiday yese yaipera kuti nhasi tarara kumba kwanhingi mangwana tarara kumba kwanhingi tazotenga stand baba takatenga stand tete tairara mumota Ii. Tairara mumota tete tairara mumota taitenga mukamota tainorara mumota because kwakusina kwekuti tiri kunorarawo pamba pa pekuti mukaenda uko zvinongonzi haa haa vanhu saka taitoenda manhereya tosvika torara mumota toswera masikati maybe tiri kuno kwatinenge matenderera maenda manheru madzoka motongopaka pastand paya paya imba isati yapera

manje kasikana kana ndotokutaura even nyange ukaenda kusikana kasikana ndatokaona uchazodzoka uno tichazodzoka ndotoudza vanhu pano palife kasikana kasikana kanoda murume kasikana kanoda murume zvisingaiti kungodai dhabhadhabha kungodai dhabhadhabha ndozvatinoita kasikana sezviko ipapo hakadi manje kari kasikana manje hakadi munhu atononzwa kuti wanzwa kuti uri kubaiwa pamoyo kubaiwa kubaiwa kubaiwa pamoyo kudai ndo zvakanoita akari jelasi akadii akadi munhu akadi zvisina basa kanoumbiridzira zvokuti even nyangwe dai murume wako akabuda kari kasikana sezvizvi kana achiita zvanenge achiita kane kachibaya mwoyo kudai kane kachibaya unotozvinzwa kuti something is wrong saka chiripo apa ndechekuti iwe zvako don't wor dzora chimbo unoenda kubasa here mazuva ano

ndokwazvasvika futi ya but akaiye munhu weye wekuti every time tikanetsana katete eh. ah, ah, even iye achiona kuti munhu ndiye ari wrong even do musina kunetsana kwekuti haa ah, mapopoterana manatsotaurana kuti werati mataurirana zvekuti maybe ndataurira ashamari muzungu ari kuita izvino handizvida nditi eh. anobva atotsamwa anobva atotsamwa zvekutotadza kutaura neye kana kutokubloka like na ani mukona akandiya kauye ndakaona nhamba yangu akatoibloka zvai anobva atokubloka even to whatsapp muchigara mose

kana kuti ini ndichibloka mumba munoblokwa nokuti
yekubloka inda ndatojaira hangu kuti ah munhu uyu obviously even mukataurirana zvinhu zvekuti pane pamatadza kunzwisisana pane pamatadza kunzwisisana even iye ari kuti atori wrong zvekuti iye ndiye anenge ari wrong Achingobuda akaenda kubasa kwake unoona number dzake dzablokewa ah, macalls mamessage anokubloka kwete vatinese nokubloka Hawu, mwana wetsvadzi yangu look here look look wakateerera ndisika ndanzwa uchitaura shoko rekuti college college Eh, kureva kuti wakaenda kucollege handiti ka kureva kuti chirungu unochinzwa thank you so much Eh, i hear you i understand what youare saying i feel you i feel your pain ndinokuzvinzwisisa i know what youare going through and uh, but uh, kuti uti unozvitsvaka it will only uh, zvicharamba zvichingokumonyorora mwoyo handidi kuti zvisvike ipapo uri kuzvinza mwana nzodzi yangu handidi kuti zvisvike because mashoko awataura amoseng kuti unogona kuzviita yekuti dzimwe nguva ndinombofunga kuda kumukachakacha nedemo zvazvinoreva hazvireva kuti uchamukachakacha nedemo zvinoreva kuti unogona kumusiza waita chinhu chakashata kwaari kana kuti kwauri saka zvinotoita sei tasangana nedambudziko rakadai i think it is the best kuti zvakuka keep yourself busy asi uchikipa yourself busy kudaroka mubvunze muuze kuti mm. mudiwo wangu zvauri kuita inangu handizvidi zvauri kuita zvinanga handizvifariri ino ndanga ndichifunga kuti ndiyo nguva yekuti ndiine pamuviri kudai tisapotane mm. titakurirane mitoro tichiyemerana tichidanana handina kuexpecta kuti ungada kuita zvinhu zvinondirwadzisa kudaro keep yourself busy zvako uchiita zvaunenge uchiita uchingomutsanangurira kuti zvinhu zvaari kuita izvi ngaasiyane nazvo hazvina kunaka tsvakavo mumwe munhu wehama yako une hama dzake here dzaunotrusta
Ndinadzo hama dzake dzando truster but pane imwe hama yake sekuru vake vano respecta stereki because ava vamwe avanoti nandiudziri zvekuita because inini pandakakura chati ndakatokura ndichitambura vasingandioni mm. so ana sekuru vake vakamudzidzisa basa ndiye munhu waano respect ndakamboyasheedza sekuru vaya vayavo Umm changa chaitika madays ndo madays andakatora license umm aka aka akati aida kuenda kumusha saka aida kutenga mona fenzi fenzi yekufenza yati mm. ndobva nditi a ah, inu ndikumbira undipe mari because mari yangu iridi mari yangu iri kushota mm. ndobva ndamuti aoke ah, ndichandiita Rue ndichakupa imwe but ndokumbira kuti imwe uzoidzosera madays akati because ndo madays andee ndichiro kudii kunoita zvelicense kunoapply license nekubhadhara driving school yacho andamu mari yandaibva ndamutransfera ndakamutransfera ten thousand ndamutransfera mari yayo madays yandaendaibaasa ndaiticha ndamutransfera mari yayo haa ndobva aenda kumusha zvese zviri right ndobva adzoka kumusha Aidanana futi nene girlfriend yake yakudhara vachibata aive aito aifona manje aifona manheru ndobva ndamubvunza kuti "Ah, ko iye munhu anofonera manheru anoita zvinhu zvakadai so why munhu atsamwa Uku ukangotomubvunza chete anotsamwa apedza aakutauri newe haachatauri neni mari iya yekudriving school ndaakuida mari iya haachandipi ndazokwereta hanzvadzi yangu mari Yabva yatumira mari vanotora license iya iyi ah, license iya ndikati ndakatora license ndakuapply license everything musi wayo yakabuda license iya iyi ndazosheedza sekuru vacho vauya mm. ah, taura navo ah, tataura tataura nyaya kuti ah, muzukuru anoita so so so eh, anoita musikanzwa abva amboda kuramba zvikanzayo mukadzi uyu ndanisingadanani naye but munhu wandakaenda ndikanoitira basa kumba kwavo mm. Sekuru vakati aiwa wakamuitira rinhi mukadzi because zvanga zva iye manje vanenge vanga vatove nefour almost six years because vai- vaingoti wakamira wozoona va- nhamba dziya dzamo vakufemerana futi vakamira nhamba dziya dzamo vakufemerana futi Mm. ndikati sekuru zvinhu izvi munhu izvo ndakamubvunza six years akati hanzi ndakasangana naye ku- ku- ku- ku- kumall ndichinotenga pawanga uri kumusha izvezvi akuti kwaenda kanoita basa kumba kwavo Ndakaita basa abva achinja futi nyaya zvikanzi haa aiwa haa sorry zvinhu zvakatongoitika haa sorry sekuru vaya vaya vento papera wika zvikanzi a iwewe wakasheedza ko sekuru vaya sekuru vaya vakakusaidi vanoti haa mzee aonekwa nekuita uchivanza saka saka kutosvega munhu futi tete ndotoona kuti ah, ndenge chitowaste futi time wafanana sekuru vakuenda kumuzukuru vakuti unofanira kuita uchivanza nekuseri inai mbidiwe ko vana sekuru chaivo chaivo vakaenda kupiko wotozozviona zvako kuti kuti kutenda kuna jandikwa kuri nani

kondomi raipinda muiko mumusingwi here eh, handiti munera so zvekuti hama kusheedza hama dzacho haa ndoona kuti ndozvichipedza nguva sekuru because kana wosheedza uye woti hanzi makashandisa makondomi ere zvonzi ehe zvonzi ahora iko agud wosheedza sekuru zvonzi sekuru vanoti mukuseri haa yaitotaura ipapo munhu anenge akafara zvonzi haa hama dzamunondisheedza idzi mushandicho kwanzi dzinotitsiura haa hanzi Muzukuru unofanira kuita uchi unofanira kuita uchivanza hatiti usaitaba. nyaya yako yakutondinetsa kuti zvino toenda kunani todi saka mwana wanzvadzi yangu wakaita sanyaya iyi unofunga kuti tofanira kuiita sei going forward tete ini nani tete ini neni andizivi unenge watoperera unoona ah, asi asi asi asi kungoti zvako e, wazoti garisei mumarriage ava vanhu vakadai havanoda kusiyana mm. nokuti ndakakutarira eh? nokuti unoona kuti ike zvinezvika because tasaoneka advantage yainayo added advantage neyainayo ndekuti iye akudhambisa kapa wane vana three akutoziva kutoti hauchisina panonaka hausisina to south ya jinja hapachisina jinja hapachisina saka akuda kudero manje akuda kutsvakana nevavo vemabrazilian brazilian team achinge futi unozoda kuri kuti mukana uripo zvaizvo mukana uripo vanhu vakadaika e, vanoda kunzwawo vanhu vakadai vanoda kuti wongomutora nepese paanenge aita zvechipfambi ipapo womuendesera kukoti woti koti uyu ndatadza kugarisana naye nenyaya dzake dzechii dzechihure ndokumbirawo imba ndokumbirawo motikari iye ngaachibuda aende wozvigarira zvako wega nevana vako nokuti a ah, uma mudii munhu kana akadai munhu unonetsa chi eh. hmm? because apa ini ndoine option yandakambofunga hangu yekuti whatever ndongozi ai ndibeta ndisiye ndongosiya ndikone nditanga hangu afresh ah, but ike zvino zvinenge zvakoma pane mimba kapa pane mimba kapa
Eeh manje apa now hameno kuti it's a trap tete kuti right like apa ka zvototadza kuti munhu haana kana nebasa nazvo at least rinoona munhu kana let's say wakanganisa nditi Mm. at least even sorry hayo kungoti ashamari sorry amunoni Ndiye akuto- kuti wenzi ndiye akutoku- a- a- akutokuti iwewe ndiwe wakacreata zvinhu zvako izvi mufoni mangu nemameseji ese aya tete

mwana wanzvadzi yangu ngatiite so Eh, ndainzwa nyaya yako Eh, ndainzwa nyaya yako ike zvino bhora pasi andinozinzwa yes tamba tamba mudi- chidembo musi wendakadini ndakabata handiti iwe hako wamubvunza musiye mwanangu musiye mwana wanzvadzi yangu musiye konzendireta hako nezvauri kuita zvebhizinesi rako ukonzendirete nepamuviri pako urye zvinonaka chikafu mumba chiri macho chandingatoona ndechekuti iyi yama kuseni masikati nemanheru uchingoti chikafu chapera mwana ari kudya mwana ari kudya ende ende ndo nguva yekunatsa kuti zvako kana ukanzwa zvanatsa kukuremera chako chako unatsourya zvako mazi chikafu chako unatsosura zvako uri mumba imomo ende ende chimwe chinhu chaunofana kuita ka rega ndikudzi chimwe chinhu chandino chaunofana kuita gara uchirwara rwara gara uchirwara rwara mumba umu ikoti mbichana mbichana dona zvidonhedze mbichana mbichana dona avarume ah, ava here ndinoto kutaurira ukanyanya kuda kuzochita munhu akagwinya maningika hati mimba yekuya ine five months ukanazonyanguta munhu akagwinya gwinya maningi anokuiginowa ano donha pamubhedha donha even but but unogona kungodonha unogona kungomwa mvura wokachidzwa umboti ndiendese kukiriniki kana makusvika kukiriniki iti handichadikida kukiriniki ndiendese kufamasi uchingodaro mukipe bhizi nemimba yake nokuti mimba mukipe akada kuti ukada kuti akusumudze sura but but manje ka but mwana wanzvadzi yangu ka kana ukamupa nediri kana necheku munakire uri kuzvinzwa aiwaka wodini wodini mwana wanzvadzi yangu nokuti nde zvine zvika uri kutowesta handikati kuwesta nguva yako zvinongorwadza zvazvo but hazvichinjiki zvino panguva inei hazvichinjiki anti unoona hazvichinjiki saka ike zvine izvi konsendireta panyaya yekuti chii e, utoti ukuopa anenge pomboti mwana achishanduka paya uchimboti kapoti uchitorya zvako ita kuti chikafu chiwande mumba urye e, uchimudza kuti ndiri kurwara rwara rwara rwara ukupanzwa but uchimutaurira kuti hona zvauri kuita ka inaka ndizvifariri ende futi um, um, um, imbomuti imbomuti handei timbondotariswa ropa makagumidza kuita mose rini ah, yes ehe varume vazhinji vanohura hura havazivi status yavo iwewe unotoka uno kana kumboti ndaenda munoenda kumaprofita here waigona kumboti uyu eh, pana muprofita mukuru waunoziva ndiani anoona anoona zvemukati kati tongoti vanhu muprofita ati a ah, ngatimbotariswa ropa redu hameno eh, munoda here muvhundutsire neropa murume chinoita kuti ahure kana asingazivi status yake ka unohura chimbomuvhundutsire nenyaya pinza ropa mukati chimbopinza ropa mukati mumaconversation enyu yes because inge zvinezvi ukateedzana nananananana ukaita uchiteedzana nebrazilian team uchafa nestress ukakorapsa ukaita ukaita ukaita depression iwe post post mm. trauma transmission unoziva inonzi post traumatic transmission unofa mahara

munhu akaziva status yake achatodzikama ndikudze vamwe vacho ukaona murume wese anoti apanyoro apanyoro apanyoro aazi status yake mupfana varume vanoda kuhakwa ndisetikiri vani kuhaka kudai and iwe kubva nhasi mimba yatova nefive months idonha but usazodona nedumbu ka unogona kudona nemagaro hazvina nebasa unonopfeka mabhurugwa maviri ukadona nemagaro dona ndimwise mvura ndisumudze ndigadzike irya irya irya uchiryisa zvako plani iyoyo yekumbomudzimaidza mudzimaidze anogona kuita zvakanaka thank you so much mwana wanzvadzi yangu undifonere kana zvandakutaura izvo zvikaramba unozvinzwa

Mune ma 100 percent amai eku Zimbabwe, mune ma 100 emune, mune errors, mune ah, zvirimo imi, zvirimo munda kuti chikafu anotenga sei anotenga here? ndipo pauine dambudziko ipapo usanyanya kutendera murume kuti akutengere chikafu unoitwa mbudzi yomumba vhiringidza mari vhiringidza mari mari haifaniri kubudisa kana chinhu kana uine mimba unozidzwa usanyanya kutengera kuti atenga chino atenga chino unopusiswa izvozvo zvese ndo zvokupusiswa izvozvo izvo iti vana vanoda kuenda kuchikoro vana vanoda kuchakati chakati ita kuti mari itenderere mumba unoziva kana murume akaita mari specially vana nadhumburya vakaita mari dzisina puranika ndozienda kumabrazilian keep the money of your husband busy rotating in the house even kana kubaya firiji gasi refiriji ribude kana kubaya stof ngaibayiwe ife firiji inonzi chitv ino unongopinza chigero wodambura tambo yefiriji wozoitungu wozopakana sekuru woti sekuru firiji yamugone kundoigadzirisa here iwe uchiziva kuti woti sekuru ndakangodambura katambo kemukati keep the money of your husband busy don't allow your husband to buy too much food with his money anozofunga kuti uri mbudzi vamwe vachidya mabrazilian iwe uchitengerwa majuice inge zvino ukagumidza kutengerwa musoro rini ukatengerwa musoro rini brazilian ah, wazviona can you see do you see what i'm talking about kuti iwewe ndiwo wokudya chete uchienda kumama uchindosura mutoreti

iwe ndiwe uri kusevha mari yemabrazilian because saka hakuna chii chinonzi kusevha eh, keep it rwara rwara donha muka usanyanya kudya nyange ukadya unogona kuti jusi riri kunhuhwa weti rirasire pasi you must feel it kuti ah mumba muno munoda attention if you don't give your husband pressure to see the pressure in the house ka unoiginoiwa i don't allow iam not comfortable with anyone anoti kwanzi zvese ndinazvo zvinogozovapo sei zvese hazvifaniri kuvapo zvese chikafu hachifaniri kuvapo chose ngachisatoshaikwa kuti chotengwa nei panguva yemimba iyi panguva dzemimba chikafu ngachishaikwe nokuti kuwanikwa kwechikafu iwe une pamuviri ka kureva kuti watova mbudzi watova saka akuchitora mari achiendesa kuna nani kuna na brazilian saka ndinoda kunzwa kuti wadonha warwara tv yafa warutsa woda kuenda kuchipatara wodaenda kwadokta fever

thank you so much ladies and gentlemen i'm sorry eh, hapana kuti ndinobatsira ah, eh, mari vane vakangoisa handisi kuti ndinozvikudza nezivo yandakapuwa nenyadenga eh, zivo yandakapuwa nanyadenga ndiye iyoyi yekuti mwari vanenge vachingondipa pazvinenge zvakaoma e, mwari vanenge vachindipa e, uyu mwari vanenge vachindipa uh, right ndine nyaya imwe iri panapo ndikaitinzi kuti vari peri e, pane nyaya imwe iri kusiririsa zvikuru nhasi nyaya dzakawanda rikaitinzwe imwe nyaya iri kusiririsa zvikuru kuti vanoda kubatsirika sei ava rikaitinzwe regai tinzwe eh, okay okay baba e, makasungunuka here ke zvino okay sungunukai gadzikanai ndokufonera izvezvi right gadzikanai okay ava uh, vatiinavo panapa vari kuchema e, nenyaya yehombe zvikuru nhasi handisi kutombodzikata live idzi ndicharamba e, ndichidaro hanzi tete muna wisdom thank you so much mwana wanjodzi yangu e, hazvisi zvese zvinoda hohoho you need sometimes kuti mwari vangokupa zivo yokuti ndodhira sei nenyaya iyi because one une pamuviri pane five months eh, two uri kutamba mandikuti right ngatitosiyana iyi yatopera case closed vanoda kuidzeya chiidzeya iwe ikoko asi ndinoda kutoti in conclusion kune vakadzi vose vari mumarelationship akafanana neye uyuyu ukaona kuti murume ari kunyanya kukutengera chikafu be very careful when you are pregnant murume achinyanya kukutengera chikafu be very careful unoshandiswa inguva yekurwara rwara inguva yekusura inguva yekurasha rasha chikafu inguva yekuisa maprograms anoda mari mumba don't worry about saving unosevha chii he must concentrate on one thing at a time time for concentrating on the pregnancy ndiyo iyoyi inge zvina kutengerwa chikafu ati majusi arimo vakadai mari ichirwa nana marwei no uh, right uh, pane nyaya yanetsa pana panzi tete uh, ndakamitisa vasikana two allright saka let's share let's quickly share and thank you for the stars once again ladies and gentlemen uh, i don't know what do you think do you think we must start another life okay i want quick hatisi kuda kusanganisa nyaya totanga imwe life here okay vanoda kuteerera vanoda kuteerera we are starting another life because i think eh, hanzi uh, tete ndakamitisa vasikana two ndobva anditizira ndikagara naye after three months akabvisa pamuviri ndakamubatira mareceipt ekuti akabvisa mimba namachats akataura namanigeria atengesa maspirits eh, handichamudi nyinyi mani tete orit regai titange imwe live vane serious nenyaya regai titange takutokatai changamu changamu you know where to find me ndoziva kuti munouya zvenyu eh, ndoziva kuti munouya haa ah, ndoziva kuti munouya iri kupisa manje handei